Ka tangi te tītī, ka tangi te kākā, ka tangi hoki ko au, tihei, mauri ora. Mai te waiheke o Huka, whakarāwhiti atu ki te mania o Kaingaroa. Heke mai nei te tihi o Maungakā, karamea, puta atu ki ngā pae maunga o Paeroa, ko ora ake i kora ko Te Ukaipo, tae rawa atu ki Pōhaturoa ki Ātiamuri, ko te awa tērā Waikato e pōkarekare nei i waenganui, Ko Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa te iwi hakahaka. Ko Tahumatua te tupuna ariki i rere mai rā i tōna manu i a Manunuiārangi, Tihei, Mauriora. A ko wai rā tēnei? Ko te hauora Samuel Katauni Hepitehuia tēnei e mihi atu nei ki a koutou, ki ngā ringa tohu, ā, o te karahipi nei, e tautoko ake nei i ngā uri whakatupuranga i roto i ā rātou mahi, e whai nei i te ara hei tikitiki mō ō rātou māhunga, hei tautoko ake hoki i ngā utu, ā, mō ngā tohu e whai nei e tēnā, e tēnā o, o tātou. Ā, ka nui ake rā te mihi ki a koutou. Nā, ko tāku, he tono pūtea tautoko, he tono karahipi atu ki a koutou te Tarahiti o Tauhara nō tā ki te nama, Tangara nō Tanamarua, ā, ki te tautoko ake i ngā utu, ā, mō taku tohu, arā, ko te tohu paerua o te reo kairangi taumata e iwa. Nā, i tērā tau, i whai wāhi atu ahau, ā, ki te rangapū tuarua mō tēnei tohu, mō te tohu paerua o te reo kairangi taumata waru, ā, i tutuki katoa i a au Ngā paearu o taua tohu, nā, kua whai wāhi mai ahau, ā, kua whai wāhi anō ahau i tēnei tau 2025, ā, ki te whakamutu i tēnei tau whakamutunga mō te Tohu Paerua o Te Reo Kairangi Taumata Iwa. Ana, ko taku whāinga, ko taku whāinga he whakatutuki i ngā Paearu i tēnei tau, ā, me te whakahoki i aku mōhiotanga ki ngā uri whakatipuranga ki a wai ake e hiahia nei ki te ako i tō tātou reo, ki te kōrero i tō tātou reo, ki te mārama i tō tātou reo. Nā, ko ētahi mahi ka taea e au te mahi, ā, ko te whakaite i tētahi mahere whakarauora reo, A mo to tatou nei tahi tarahiti o Tauhara ki te no tana ma rua, a tuarua he whakarite i etehi wananga reo, a mo tatou, ana tuatoru e toro atu ki te iwi o Ngati Tahu, Ngati Whaoa, a ki te mahi tahi ki a ratou me te whakarite i etehi wananga, i etehi rauemi, a ki te whakaora i te reo o tō tātou nei iwi, o Ngāti Tahu, o Ngāti Whaoa. Nā, ko kotahi tau kē ahau e mahi ngātahi ana ki te Tarahiti o Tauhara nō tana ma Rua, hei pou rangatahi, e whakariterite nei i ngā momo hōtaka mō ā tātou tamariki mokopuna, kia hoki mai anō rātou ki tō rātou whenua, kia mōhio ai rātou ki ō rātou whakapapa, kia honohono anō ki ō rātou whānau. Nā, ko tētahi tāpirihanga, tētahi āpitihanga ki taua āhuatanga ki aua hōtaka, ko taku hiahia he whakauru atu i te reo kāmehameha i tō tātou reo rangatira, i te reo o ngā mātua tūpuna ki roto i aua hōtaka rā. Mā te whakarite wānanga, ā, mā te whakarite noho, mā te whakarite mahere whakarauora reo hoki. Ā, nō reira, tēnei rā, te mihi anō ki a koutou kei ngā ringatohu o te karahipi nei, ā, ko te tumanako e whakaae ana koutou ki te tautoko ake i taku tohu, ā, mō taku tau whakamutunga i tēnei tau mō te Tohu Paerua o Te Reo Kairangi, ā, ana, arā pea, Te ara hei whai māku ki te whakahokihoki mai i aua kura huna ki a tātou. Nō reira, kāore au mō te whakatōro ake i ngā kōrero. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koe, tēnā kōrua pea, ā, tēnā rā tātou katoa kei raro.